aa ngai nan um zat kan tong awk lonak rei zat i culen tu lai kan boruak hi a sosang zat ti hman in a daih non lovi si keimah lo bangin ka topic la dang lam nan ti zat ding men thai hi tiu tiu thil tha si ti si tiu tiu tiu tiu tiu thil tha si hi kha si i Culen a hmaisa in khami himi topic kan rel hlan ah uh, khua hlan i uh, CNO CNDF an rak din pek lai i uh, khana lai i, i thil um dan khana lai i ka live thla mi kha mo uh, puno than ka bi rak din mi si ti ka ka au mi kha khami lai ah khan khami lai ah khan

ka do ral an si ding ti kha cu nan thei cia i sinan van ṭhatnak ah i nothan kap kha a dutu kha an rak mal an rak mal tuk i ni khat te lon rak si tikah a min an rak som men men si tel suak lo i cun a mi a pai tla pai lo reng re ani koral kap laka khan anga mi mo i si kami video kha tu ni ti an mang kha si mai i kami kha tuna Falam lam pawl nih khal CNO CNDF lam pawl nih khal nan zoh dan dingah khabi kha cu an hmang kha si mai e culen cumi thon pe par in i khana lai ka emotion tla kha ka emotion tla kha i puno than kap kha CNDF CNO i atel lo ding ro ri khan ka do mi si i khapa tela chun kei cu tu khala ka dau ding smai choka i khami pa a tel ding timi pa yoga te te kha tam tuk ruangah cuna kha i karak dau tuk karak dau tuk karak dau tuk pin tuk ruangah i tu ni te an manglat kha sbe ha kha polin si a khami kha hlan lai ta si ti kha nan thei thiam tu khami nu mana vei tampi keima ten ka rel zo maw keimah ten ah khami lai ka emotion si ti ka rel zo chan khami kha khami ka rel sal mi a thei lo tu pawl ranga tu hi to ka hin khami lai ah khan an rak som ruanga khan ka ka lung oi lo ruanga hi tlukin a thu la kan thei sek sek mi ya sen som ti mi lung oi lo nak ruanga si ka au chan tu chu ka lung oi a shin okay a tel lo ti kha chu kan fian ani rengkuna boss si

timi kha hngilh hlah. Falam pawl ziang tik hmanh ah no than kap le sia sia uh, Zosta no than kap le Reverend uh, Reverend chunga sabai sia fai pawl kha tu ni tiang tla LCF lam Mizoram lama tla bit so thon zang fa pa min tin idiria bit i tong san re ra hi kei chu khatin le ka tong san lo ding hitin ka suzel du sia fai khai tin ka sim du sia fai pathian nih a thlasua i a kut ke him ten a mit la tha i a thau i chulen a hur i pathian in hur ding in tha zang a pek i a thluak a hur i a taksa nih a tlin lo man ah a hur i i a thazet si thil tha si ko khatla kha

Hakha peng ah ka um i Hakha peng thula ka thai set ka rel thatho ding. Khoi tok khoi tok ka um khala ka ka umnak khotlang a top ahcun khavi a top tertu pawl kha cu ka thuat si mai. Curuangah hi te pahnih kha cu tu sia fai tla i i ka video rak zoh bang a rak zoh lo le tla kha rak symbol a rak kua dola i Pathian ni hurnak i thazang a pek i a lungoyum zet pa Pathian min thang than ko sek yo khawe kha kan si

mah le mah an that awk hi cu kan ni zum lo tu hrang ah cun wow what a scene yes go for it go go go ngaru chapa nai nai ka zakau kan ni zum lo tu hrang ah nan ni zum tu pathian fa tu tot nak thol khau ti a zum tu pol pakhat le pakhat nan that awk hi mo tha sang kan nga se chang thai le chi san man khat le khat ka lo kuat ding Culen a cang thei le kha pastor le kawhhran upa nubu pawl kha tel tel u, tel ter u, ya te le kannih kha Pathian fa an thi tam deuh deuh le kannih Satan fa pawl kan lungawi tuk. Hmm. Leilung tlun ah minung a cem a si le Pathian i duhnak a kim thei ding. Leitlun ah minung a kim hlan sung Pathian le Satan an cang vai thei lo, an duhnak kim da lo ding. Ziatile minung cu Pathian le Satan hna ke lal berber kan si. Kan mai duhnak, kan mai hlawknak, mai hamkamnak i tang hmai sial thiam, boruak hai thiam kan si. Satan le Pathian tla cun ne tuk ziang man thiam lo. Ziang man in ne lo, minung an ne lo. Minung kan hrawkhrawl tuk. Satan Pathian bum an ol tuk. Curuangah tuni ah thaten kan ruat ding ka duhmi cu kei zum lo tu sakhaw biaknak nei lo nan du le agnostic la ti thai atheist la nan du dun ti thai nan du le seeker a yang vek va si khal sra ti christian ka si lo hi Pathian he lungawi tu ka si. Thank God I'm not a Christian. Christian hi ka zahpi tuk. Thungai. Yatile Christian pawl in Jesuh nan biak lo. Nan biak mi cu Paul le Moses si nan biak. Jesuh cu nan to hmul hel rami a kang ding mi khumtu ceu hau kho si. Jesuh cu a rundamnak lok nan hei zirnak ahcun Paul le Moses i zirnak hau kho nan nan hmang. Nannih hi Jesuh nakin nan conservatives o. Jesuh tla cun i phate ma kala soisel lo, a cheu kala soisel lo, gay tla soisel lo. Nannih cun Moses le Paul nun rorin nan fe Jesuh nakin nan Pathian fapa son. Pathian fapa rauri man nih a cheu tla soisel lo, zutama kala soisel lo, i hlawhhlang kha la soisel lo maw gay tuai kha la soisel lo nan nih cun nan soisel nasa Moses le Paul i biaktu nan si Jesuh biaktu nan si lo Jesuh cun na ralpa du do do te Moses cun mit ayah mit selo ma Moses cun mit ayah mit cuma Jesuh hi zaangfat in a min bang non hlau

Jesuh hi ral pawl nan si. Nanmah cun Jesuh nan biak nan nan tuahmi cu Jesuh i sancin bet nan tuah. Jesuh i zirhnak i ling teletpi nan cakvai. Cu ruangah nan nun hi ziangsi iangsi ti le antichrist, antichrist timi antichrist timi cu anti timi sullam cu sancin tio anti timi cu sancin a si Jesuh sancin tu nan si ya te Jesuh in a sar i a sermon mi a zirh mi le an nun in hmuh nan nan ni Khrihfa tiok Jesuh min ruk pawl Jesuh min ei ruk pawl cun Jesuh hi nan dai para nan hmang Jesuh hi nan diaper a si. Cu ruangah Jesuh thangsiattu, Jesuh thangsiattu na si. Phungki pawl in Jesuh vai khat man thangsiat ka tei lo. Kei zumlotu pan Jesuh ka thangsiat thei lo. Iate a min ka hmang lo. A min hi Jesuh biaktu ka si, Jesuh fa ka si, Khrihfa ka si ka ti dah lo. Christian biakinn tla ka pan lo. Okay? Puai neih caan ah cun le khat hleihnih ka pan ko party ah midang kal cu ti si ko si party hir si ko si biakinn ah biakinn i zuval hir kan si ko si so maw cu ruangah maw ka lo zapi tuk chinmi pawl hi kei cun dawok hi ka laing si lo rengreng tikah kei cun tlawng tanau hak ranga ticket ka zuar Bawlpen kai a si. Thupi bik bawlpen kai kan thiam lo pin meithal kai kan kan zirh awk ruangah hawk hoi ti si lo le suleu kan can si lo maw? Meithal meithal kai hi zu in beh cem si zu in lo manah meithal kai ahcun lung a thei si kut a za thei si zo ula CNA pawl cu an kut a za tuk ruangah kawl ralkap man

pu chawnh bik in ram a lo a lo zaangfa kha i a lo umter i cumi cu kan taat in nan nan hmang in nan nan cu i asinain cumi ta poi chuang lo a poinak um lo kan umnak kan hmuan kha kan ta si mei a poi lo hualho pawl hmuan si mei poi lo hualho pawl ram ti kha le poi lo asinain a peng a peng in a ummi cu miu ne cu miu ne a si ko miu ne cu miu ne a si

Nan extreme daan zia cu tlaisun pawl hin zaniat pawl kan lo uk taak an lo ti dah lo. An au tla an au dah lo. Tlaisun mi ukfat in an au dah lo. Cu cingin an hua thotho. Seh tlaisun mi ukfat hi a au ciam co an um pang maw? Tlaisun dai tein um menmi tla khi nan hua ringring. Cu ti sile cu Germany le Japan kan hua lan pei cu tio ya se tu ni ah an ngai thiam ok thai zum lo tu zum lo tu pawl zum lo tu pawl man nih an ngai thiam ok thai yanga ti le an ngai thiam ok thai nak san cu an history kha an repeat lo i tuna a relevant lo tu nih a peh tlai lo khai thuan thu hlun pi kha a nung lo tu ni ah tlai sun pawl in tu hlan ah an rak uk re ro nan tu ni ah tlai sun pawl ngal in an au lo cu ruangah tlai sun pawl zan hi nau tat ti ve a um lo dai ten an um cu hi history kha a cem mi si Sinain zaniat extreme pawl cu a himi taro ri tlai sun tlan hua re lo lai cu cu ruangah CNA putar pawl i bum ding hin cu an si rengreng CNA pawl hi khat lamah Kawl ralkap do ding a um cing in an do lomi te cu number one ah khin poi zet ma suapi unau man

an motive kha si tikah cu ziang ti tha cun nai ngai timi cu dirty lomi um lo i maw cumi lakah khan a lang chuang le lang chuang lo ka si mei curangah hi tu an nian an fe dan hi kan putar pawl hi a lang tuk a lang tuk tikah remok dan ding a um thei lo curangah nan ni upa ta nan si i ianga si kan tar deuh deuh in minung khi fim deuh deuh ding kan bang nan ianga si kan sual deuh deuh sual timi cu at thua ko kan sual deuh deuh tu uh, hual ngo le uh, yang ka ding fal ngai tin ti za mo uh, tuna i CNA upa pawl hi tha ten i politics hi i dirty lo deuh in tu vek lo mam dirty lo deuh in let thiam hai sala an fun khom thai tho ding ka zum ya tile mi thar te ten si an fun khom thai tho ding ka zum nanin atu Pu Zing Cung pawl Daniel Sakhong pawl mifim cathiam phun sang than si an tongkam khal a jain lo i sen a tang lam pawl khi a upa mipi di thunaitu pawl khi maya nge nai lo num lo su ko mo corrupt riri corrupt riri chang vainak cu thil tha suak da long cun

CD le CC karlak ah kal zoh zoh zoh ula zo si ral a do tam deuh timi tla kha zo ula mo uh, CNA a tantu mi pi pawl tla i mi khi yang ka ding followers si hlau followers ding an si lo e an ti ti kha thlun thlu hlau ka ti an ti ti hi tha nan thlun si le chu

Ziangah ti le CC cun e, khoi Falam peng Falam peng i lubik CNO CNO thon an petlai thai lo pi. Zo thon an petlai karlak i karlak i extreme eh, zaniat extreme le hualngo extreme cheulong si khami an bum thai mi cheulong e, an bum thai mi cheulong si mo kha pawl long nam feeling nei zat pawl long ni

immigrants mo ramleng i sin raluat refugee tete khat le khat huok ding in khi it to tok thiam tuk uh, midum pol than mang thiam zet chulen eh tu tu kan lai mi refugee pol man ni uh, Spanish pol kan rak hua ve chiam chau zatio mah le mah in do tir cem ca Spanish bol an mah Spanish bol ka ai an kuat tlung cem ca kuma khawe khawe ka kan si tu tla falam mi le sa rau ri bangin falam do na kan bang cero ka a CNA putar pol an fim tuk an nai ngai hi an chuan chin tuk kan ti ding mo zaniat extreme pol le hual ngau extreme pol Iang ka ti ding. Khi aa sinak an hawl tuk maw? Silole aa a zaniat extreme ta rauri in an feh tum maw? Zaniat extreme le hualngo extreme pawl vanram ah zaniat ram, hualngo ram ti a rak um lo pang ahcun ti nan ra kir sal luam loin Falam pek ah nan ra kir sal ṭul sau kho. Vanram ah Hualngo ram zahniat ram a um lo. Falam peng ah nan kir sal a ṭul. Weivul ah Falam peng ah nan miu ah nan kir sal a ṭul. Hualngo pawl ri khuadar nan khuapi ah nan kir sal a ṭul. Vancung ah vancung ah Hakha ram lawng a um. CNA ram lawng a um. Nan theih ding ah CNA le Kawl ralkap lawng nih dinhmun an nei. Hakha ṭong ṭha te nan thiam lo ahcun CNA ah ziak nan si chuang lo. Hakha ṭong ṭha te nan thiam i Hakha nan va cang a si le cu Daung Yong Song to zan i Daung Yong Song to hualngo extreme nan si mai. Cumi kha nan si duh le tla va si lan ko u. A poi lo. Asinain ti e Falam peng kha cu nan nih thawn a sang lo Falam peng cu Falam peng i a um dai te i ngengchian zadi a um duhtu pawl ta si mipi ta si CNDF kha mipi i thokhan mi a si tuna Hakha unau pawl mipi pawl CNA support tu pawl ka lo sut du tuna Falam pawl hin Falam lam pawl CNA CNO pawl lamin Nai ngaih i thiam zat in ah tu ah zoh- tu ah ah khoitok khua eh ata te khua pawl kha khoitok sta Pu Zo Tung Hmung te khua pawl kha Zophei Zophei pawl hlan lai an nautat mi hlan lai an rak nautat zat nan mi thiam mi lar an tam tikah an tlon sal dai cu bi kha eh CNO pawl nih z- z- zei zat in ah

Calen khat in nan lak ah khan a phunphun in i met lungpek in hloter ve i cok, lo cokbuai sala mipi pawl nan thin na lo ahcun mak ding. Zophei le kannih cu ianga si Thantlang cu unau kan si si Hakha cu unau kan si ia Zophei pawl nih in phasan nan ti nan ai hram ding. Culen nan ni tla cun e, nan lem thai lo le cu nan kap ding si ko si. Si lo maw? Cuti ve khasi i

tu kei hman ka zum lonak pathian ka zum lonak ka u fate ne nak hin i sermon chem cha mission tu asala ka u le nu pan lung oi lo ding an lung oi lo ding pathian ka zum lo zia kha sim siam chau sala zum atlak lo zia hi a fa le paul zo in hi zo me nu ken tha ten let tui chia sen ka ka mu thai nan ka mu du lo

Tio ṭha tein ruat. CCA an si thai lo. CNA an si. Tun ah ṭawngpei lamtah pawl tete, fatete an lakmi pawl tla, nan lak lutmi pawl zo khi tidim lamtah, tidim peng lamtah nan lakmi mal tete tla kha. CC sau thau si, CNA an si lo. Tio, asile nan mah ṭongkam dah. CNA cu Hakha peng ta si. Tio, sinan CC cu Chinpi huap. Tio, Falam peng huaptu si an au te CC ah tel ual lo. Ase Mindat lam ta pawl ten tel ual lo. Tuna CB hi CB ah hin CB ah hin CB ah hin tam peng tin an tel. CB mino pawl an tong kam ti vek tak ngai. Ngai nuam zet. Ia tile an ni chu a chin pine pin huap.

ziangah Pathian ka biak thai lo nan Pathian hi zi asi ziang ka siar lo ti le cu nan nun ka zo nan nun ka zo i nan Pathian cu ti ke nak um lo tungai nan nun ka zo i nan Pathian cu thuphan asi tura curuangah tu in nan um dan hi ka zo ka zo i maw ka zo ka zo i kan ni uh, satan fa nan ti tak pol hi kan na ngam tuki pastor le evangelist le nubu kohran nupa pawl nan za mi piangthar hmuh ah mino hruaitu zaten singsong service zaten meithal kai in mai no ru pathian i pathian hi nan pathian hi nan bom chop asi then ra then khat ka nan pek in nan bom chop i cui sin nan pathian second coming kha ara ding kha nan bai sei tuk ruanga hi ti ve ke nan chang vai mi si ka lo sim ding nan ni chun hell ram ti mi arab thlak zetin nan reli aya leilung tu na le mit chopa te si hell ram kum kho hell rama le tlak ding

CNA upa pawl te Falam peng kha khat in nan tan men thai lo maw? Yes hi kawl ngian le lai ngian rawi in hualngo le hualngo extreme le hualngo nam feeling mal lai le zaniat khatin nan tua i iti nan tua re romi Christian Krifa le nan ti khat lam le Krifa Krifa le Krifa hi ti bumok zok re ro le tok thai ok re ro ding ma si si Culen Falam pawl nan mawhnak cu nai ngai i nan thiam lo tuk. Tu ngai. Peter Thang tla nai ngai i thiam lo tuk. Ka run sim ta ding Peter Thang kha. U Peter Thang kha malte acian ka pek du. In dil lo nan. A zei hi ka ti lo tuk ro ri. E yang ati le e zausita Falam i ka bia sia pa kha. In tinging chen i pa kha zausita Ngepi, ngepi kha laphuai non-violence laphuai. Cumi kha Peter thang in ralpu hruaitu pakhat in khami hla kha a ṭung pian ta a ṭul lo. I tlun ah a ṭung pian dan kha a atthlak tuk. Peter thang hi tu ka ṭungmi hi a ngaih lo a si ahcun ziang ti ṭha. Na ngaih i thiam ka ti lo tuk nak cu. Peter Than khabi kha a run respond dan cu iang si hriamhrei thawn i ralpa do lo ding ti cu Pathian man a ralpa Satan pa donak hriamhrei mang kan na hak lai RCM te khong long ek tum liam pui bang ti hla kan rak sak re ro upa pon zir ve ka si a thla tuk na hak na hak a te i soyok dan si kan u le khalin an san lai an na hak lai khatin tuai chumi chu kan run chong re ro tu di tiang ah Peter thang te chumi kha hitin ka a chian ka pek du a chian dil lo nan kei hi Peter thang si sela e khami kha hla kha ka responding si le nge pi a ziang le khol le mo hi ti ve ki hla phua thai nan umi non violence du tot tu nan umi ngeng chen yi tama nan um hi kan lung oi tuk kanji salai kanji kan lo nei i dong san su chi ve ki lungput nei kan lo nei kan lung oi tuk falam penga hin kan hna ngam tuk kan ni kan ral dawa khal kan hna ngam zat sau kho nan u le chu hi let hriam hrai phang lo in ral lo kan thiam lo tika jiang le khole hriam hrai dang mangin kan do tika i kan hriam hrai kan do ok rong i atuar tu pol nan ni non violence i thlaphuwa thai tu polin

nan tuam hlawm in bawm sak ding Samaria mi mi thanun nei in nan tuam hlawm ding tin ka lo bei sei tin kha ka som ding chumi lo le nge pi hi mi hlan a phuai kan lo thai nang le no than ka po chu koral kap i ne ni a chong hol men an si nang tla zu tama na si khot la gi mul phau ring ring zu va lo thau na si tin tha ten thot ding sia kan pathian khal hriam hrai mang hai ha A thlak tuk upi ṭha thang kha vek tete kha ne ta le cu a thlak tukmi a lo lam tukmi kha rel loin culen culen na mi theih lomi ti vek pawl tla kha Facebook ah thu rua lo la kha vek tete kha ka lo duhsak imi hi uh, contact thei le nan si nan si phone lo tikah kha hi tawkin ka lo sim duh duhsaknak a si culen paipai tla duhsak da ko la ni paipai hi atuarnak ka thei ko a relmi ka thei ko asinain a phiat tla phiat sal i ani tla tang tuk ruang a emotion tam tuk ruang i i asum khon mi tiang man rel suak kha si e khawek te kha si tu fang te hin emotion hi ral rin a tu li yo emotion hi ral rin za da tu li tu fang te a e chulen pakhat a hi mi to hla ia hin thiam chia khalan silo te ga

thu khi thazet in thil khi an tawlrel vukvau thei lo thil tha cu nuam teten a ra tikah cuisin himi jaka la i hnokmi cu hnok nan si ko himi cu an hnok ding cu ruangah paingpaing tla i i a emotion kha ka thei thiam zet himi cu an hnok ding zet mi si i himi ruangah thil nok zat mi ti tampi ra lai ding ara vi vau lai ding a men men in tha lo ding kan ram hi a tha da lo ding

a aa tuk tuang tuang tuang tuang a au re lo khat ti ding si lo tiyo tun upa nga khi zo yang a ka lei luk lo da ging che yi Nobel Peace Prize aga thai ama san la ya koi eh amai comment amai thu pek nak in Obama sorry Osama bin Laden an ka nga kamo khat lu ki ral dau re ro mi khi yang ging che yi nga thai

timahsin bi dulu ni milung fim pakhat in sakho biaknak kala um thai lo ding sakho biak christian kala va si da lo ding buddhist kala va si da lo ding e nai ngai tama kala si da lo ding nai ngai tama le ko rani tel pol chu mi fim an si milung fim an si lo san milung fim ko rana um ching in alung fim thai kau lungfim thai ko cun a lungfim ciami kawhhran ah va lut hna long e, e, politics a kan lut hna long politics timi cu a bum a thei thei kha si ko a hrokhrol thiam thiam kha si ko cumi ah khan kan theih ding ah Donald Trump vek i aa tuk i aumi hi thlun ding a si lo simu a ka sup se hruaitu pakhat si cun puite uite uh, eh, sorry lai uite mo lai king mo khavek te tla kha an tong khi an thla da to ki mo hi mi ruanga tla hi kei CNA hi ka ngai ne tuk na si puite pol ruanga si puite le pu Solomon amai si pu Solomon ruanga si tu CC CNA hi de in ka soi sel da la Solomon in sum phomphom a ti ruangah khan deh in ka aumi si. Ia tile khatluk i a yaimi cu do ding, soisel, khami cu i kein mipi nih an theithiam ding ka ka duh. Kha fek i a yaimi pa hi cu kei cun ka thlun dah lo ding. Ka ti vekin au luai lo, a yain tukmi pa kha ka thlun dah lo ding. Mo, cu ruangah tu nan nih cun ah mihrokhrol na ṭan ti men thei. Mihrokhrol ah rul vek i fim, thuro vek in nun nem ti a ṭongtu hi nan biakmi Jesuh si thauthau. Asilan a nun nan cawng duh lo, a ṭongkam a zirhnak nan cawng duh lo. Nan cawnmi Moses le Paul si. Nan biak Christian pawl i Pathian cu Moses, a nauta deuh cu Paul a si. Jesuh cu nan i thawn sai lo. Tio, cu ruangah si nan do re lo. Mah le mah tla. Mah le mah kap awknak ding rori in maw cisan cu American sin nan kuat ro? Kawl ralkap hmanh a kap duh lotu pawl i Hakha khuapi sung i a ummi Kawl ralkap hmanh kap ta lo in. Maw culen i Thantlang i Kawl ralkap hmanh kap ta lo in. Falam peng kekdarh ding rori tumtanak thawn hi ti vek cang vai hi cu maw karma timi hi kan karma timi hi cu wacui timi cu yang dang si lo every action has reaction cang vaina pakhat in thil a hngawng thai. Cumi a hngawngmi cu a ra tengteng. A ra cu kan duh zong si le si lo cu thukhat. Lungfim ten thil kan tuah ahcun lungfim ten a ra kan ei dik. Tio. Cumi kha kan zaten thu kan rot tul mipi pawl in uh, CNA pawl kha kawl ralkap va do hri ula cumi thelen CN, uh, CNDF thon dawok ding in sing kho salula kalau du sak zan nan tio puite pawl tla Kawl ralkap do nan bang tuan tuk i tuhlan le ZRA nan do i tu le CNDF nan do i tu hnu te zo si nan do ding zo len PDF maw Mindat CDF maw maw mi e pawl an suak pang le nan kap ding maw hi ti vek in dir ti tuk in nan lek a si le cu nan pa pathian in a lo thlasuah hrep lai ding cumi cu ka lo ṭhi vi si lo maw nan biakmi pa cu phuba latu si lo maw phuba latu in thlasuah lo pek ding cu ruangah maw ha hi ti rorin mah unau i invasion nan tuah thai hi cu nan tawk pa putar pawl nan thih hlan tiah mino pawl thisen hmang in nan tokham nan cei tum i history cabu ah mawi zen in nan min an ngan duh i nun man nei lo hok nan si kei mit chawpa in kan khotlang hel rama ka chang ter lo kan khotlang ka run duh tuk nak ah mi huat ka hlo kei mit chawpa in kan khotlang ah Ziang fate hmanh eirukmi ka nei lo. Ka thih kha le khuatlang mi nih eiruk lo le Jesuh mi nih eiruk lo i thi ka si ding. Tuni ah nannih CC putar pawl le kei CNA kan i ding CC ti nan duh lo rua. CNA putar pawl le kei Thi ding ciocio kan si. Kan thi ni ah kan tuahmi kan zohser pei u. Kan thih hlan tiah kei cu lungfim tein ka zoh ding. Cuman si lawn, tu ni ah tla hin zo u. Jesuh min in ka ei ruk dah maw, khotlang min in ka ei ruk dah maw, kawhhran min in ka ei ruk dah maw. Yes, hi kan nih zumlotu pawl hmanh tluk lo nan nih zumtu pawl. Ka lo zapi tuk zumtu pawl. Cura ka thi tiang zumtu ka si dah lo. Ka thi tiang Buddhist la ka si lo ding. Ka thi tiang yang sa kho biak nak nei lo in ka thi ding. Ka sua ah sa kho biak nak nei in ka suak lo. Christian in ka suak lo i Christian in ka thi lo ding.

nan ka baw rengreng ngam nak tla hi a thlak tuk. Culen hrokhrol zet in nan va kap sal ti ve tla kha. I tulan pi i manmi pawl i tu ni ah tulan ti mi rang pawl i hrokhrol zet in ral an do i cumi hnu ah Kawl ralkap nih run hmang i tu ni tiang ah CNA upa pawl nih run hmang la lai. CNA mino pawl CDF Hakha peng CDF pawl

Chinpine i mah unau siatsuahtu bik nan si pang ding nan kut kholh zang u. Pilot nih thil ding a nei lo i democracy rel an feh ruangah Jesuh hi pilot in a kut a kholh Jesuh thu hla thawn pe par in a kut a kholh a luat ferfer

Ka lo sim ding. Na Pathian na humhim, na Pathian mi i soisel na siang lo a si le na miphun, na hrinhnam mi i soisel na siang lo si na nun in sau kho na langhter ding, na ka in na langhter ding mi si lo. Na zuri tongkam thomen in na du du na tlok a si le hual ngau mino pawl next generation hranga tla a poi tuk. Cua, pupui te tla zut tama men in na thi ding sa kho. Kei hi mit cu thin ka thi ding i nang hi zutama thin na thi ding. Thaizing kan thau sal i ka mit a caw ding nain ka mit a ṭha chuang lo ding nain nang khal na ri a reh chuang lo ding puite. Curuangah mipi pawl in Sumpai kuatu pawl in Kawl ralkap nan kap lo ding a si le cu pengdang kahnak ding i Lenetci nan hmang ding a si ahcun poisa kan lo kuat lo ding ti kha ṭha tein ruat ula. Culen tu CBC i poisa lomi tla kha mi pakhat in cu uh, ṭaing ding in uh, a tawlrelre lo i ziangah ti le a hlau ngai an zum lo i mo a hlau ngai an zum lo i an ṭaing le cu FBI in ṭaing le cu langpei cu FBI lam maw thun than le cu uh, CBC poisa lo mi kha khoia thleng ti kha an fiang mai ding chumi kha tuna rico khatio rico timi chu a phoisi tum zat si uh, federally din mi si mo federal din an ni chu gangster ti vek le tia suai tu hi i mi paruk lai di tia an suai le si le i an ni in khami case kha uh, an togrel pi ve thu chim na ka uh, a mu sang mi pol kha bo kha vek pol kha uh, an ni khan tia an suai pi MACDCT a suaitu ding tla kha mi theih ka nei ka ve khan minung kha a sawm re lo vi himi FBI nih a phorh so ka si ahcun pengdang pawl remok lo nak ding i mizopa nih CNA pawl i thluak a kai a kai zadi mi pengdang pawl tok thai nak ding le remok lo nak ding ah i million ruk a hmang an hmang si ding ti an zum i mo culen an rinhlel umnak tla

ti dek maw so le an poisa ruk i ah nan poisa ka ruk i ka hlau tir ka chem tir i nan du len thaw iu ka lo kuan thei lo ti dek kha si cu ruangah tu hi pengdang choklet nak dingah khai 12 million dollar kha mizopai tungtat nak amaw mizoram mizopai tungtat nak thiam ka ti zat emi hi rico paul nih CBC poisa hlaumi kha an tok thai si ahcun a lang mai ding hi bi ah hin falam pawl cu khat lam ah kha mipi pawl tlain nan nan theithiam ding ka duhmi cu falam upa pawl cu nai ngai yen thiam lo i an thinlung that ruangah an ṭei an suai duh lo tha si lo ding i nai ngai yen thiam lo tikah ṭei an suai chuang lo ding Falami nih cu CBC kha a ṭi an suai cuang lo. FBI thla an va ṭaing cuang lo ding. Ia ti le Falam pawl cu nai ngai in thei lo. An thiam lo. Thiam lo tuk. Peter Thang i sin thok in. Thiam lo tuk. Khi mino pawl, ṭinpi pawl lawng an thiam ka ti. I curuangah ṭinpi pawl kha tu ni tian ṭongkam tete cu ngai nuam set nan ne ta le an mukmak le sal le cu thu khat ma le maw. Tu ni tu ni ahcun cu kan nolh sa ding kei CC le CB karlak ah CB ka dinpi maw culen CC le CC le Kawl ralkap lakah hril dingah CC ka hril CNA le Kawl ralkap lakah an pahnin ka hril ding ka thei lo ka ngam lo cubi cu nan za ten ka lo ruah thei mi um sun a si i ka hmuh dan lo ri si i laitlang ah rem daihnak kan duh ngai si ahcun Moses le

E ne te bik ah kan ni zum lo tu pawl cun nan ni zumtu fa Khrihfa khat lam khat le thla cam khat lam khat le thla cam in nan do awk ding si ko kan ni hranga cu lungawi um zat a chang thai le Sunday school sia sia ma pol tla kha mai thal kai ti rola va do kan ni chu pathian fa pakhat thi le hi kan satan ki kha pakhat a kheu bet choi ki tampi kan du Christian pawl tampi thatawk u, thatawk u. Christian pakhat le pakhat thatawk u. Tha ka lo pek. Thlasua ka lo pek. Thato thei ding. Kami siseh ka message mo. Cua ningzak hna nan thiam sil cu Krifa le Krifa eh, pastor le pastor eh, thur tha ten re lo la. Eh, let net unau ka bok ding Phatsan ding maw Jesuh Khrih kan phatsan ding timi te kha thu ruat hram u maw. Nza tein kha tlung oi, suun ṭha, zaan ṭha.